Nyaɖeɖefia si woɖe fia Yohanes. Nyaɖeɖefia tagbã. Esia nye Yesu Kristo ƒe ɖeɖefia si Mawu nae be wòaɖe afia eƒe dɔlawo le nu siwo le dzɔdzɔ ge kpuie la ŋuti. Kristo to eƒe mawudɔla dzi na eƒe dɔla Yohanes nya nu siawo. Yohanes ɖi ɖase le nu siwo katã wòkpɔ la ŋu. Eɖi ɖase le Mawu ƒe nya la kple nya si do le Yesu Kristo nu la ŋu. Woayra ame si xlẽ Mawu ƒe gbedeasi sia, woayra ame siwo se nu si woxlẽ la, eye wowɔ nya si woŋlɔ ɖi la dzi la, elabena ɣeyiɣi la tu aƒe. Nye Yohanes ye le nya siawo ŋlɔm ɖo ɖe mi. Hame adre siwo le Asia nuto me la be, Mawu si li fifia, si le anyi tso gbe aɖe gbe, eye wòle vava ge la neve mia nu, eye wòana ŋutifafa mi. Nenema ke gbɔgbɔ adre siwo le tsitre ɖe Mawu ƒe Fiazikpui la ŋgɔ kple Yesu Kristo ɖaseɖila nyateƒetɔ, si nye ame siwo Mawu fɔ tso ame kukuwo dome la ƒe ŋgɔdola, eye wònye anyigba dzi fiawo katã hã dziɖula la neve mia nu, eye wòana ŋutifafa mi. Eyama ame si lɔ̃ mí, eye wòɖe mí tso míaƒe nu vɔ̃wo me kple eƒe ʋu, ame si ɖo fiaɖuƒe anyi na mí, eye wòwɔ mí nunɔlawoe, be míasubɔ yeƒe Mawu kple Fofo la, tɔe nye ŋutikɔkɔe kple ŋusẽ tso mavɔ me yi mavɔ me. Amen. Mikpɔ ɖa, ele vava ge le alilikpowo dzi. Ame sia ame akpɔe. Ame siwo tsɔ nu ƒo ɖee hã le kpɔ ge. Anyigbadzitɔwo katã la wɔ avi hoo ɖe eŋuti, Esia nye nyateƒe. Amen. Aƒetɔ Mawu, Ŋusẽkatãtɔ, si li fifia, si le anyi tso gbe aɖe gbe, eye wòle vava ge la gblɔ be, Nyee nye gbãtɔ ganye mlɔetɔ. Nye Yohanes, mia nɔvi, ame si nɔ Yesu yome kpli mi, eye míedo dzi kpe fu le dzigbɔɖeanyi me le Fiaɖuƒe la ta lae le nya sia gblɔm. Menɔ ƒudomekpo si woyɔna be Patmos la dzi le Mawu ƒe Nya la ta, be maɖi ɖase le Yesu ŋu. Le Aƒetɔ la ƒe ŋkekee dzi la, Gbɔgbɔ la ɖo menye. Tete mese gbe aɖe ɖi le megbenye sesĩe abe kpẽkuku ene be,

eye wòbla edzi ɖe akɔta kple sikanudziblanu. Eƒe ta kple taɖa fu tititi abe alẽfu ɣi alo sno ene, eye eƒe ŋkuwo le abe dzo bibi ene. Eƒe afɔwo le keklẽm abe gadzẽ si wode dzo me heƒã la ene, eye eƒe gbe le abe tsitsetse gã aɖe ƒe ɖiɖi ene. Elé ɣletivi adre ɖe nuɖusi, yi ɖaɖe nu eve do tso eƒe nu me, eye eƒe mo le keklẽm abe ŋdɔkutsu ene. Esi mekpɔe la, medze anyi ɖe eƒe afɔ nu hezu abe ame kuku ene. Ke etsɔ eƒe nuɖusi da ɖe dzinye gblɔ be, Mègavɔ̃ o, nyee nye gbãtɔ ganye mlɔetɔ kple ame si le agbe. Meku kpɔ, ke azɔ la, mele agbe. Ku kple tsiẽƒe ƒe safiwo le asinye. Azɔ la, ŋlɔ nu siwo nèkpɔ, esiwo li fifi kple esiwo le dzɔdzɔ ge megbe la ɖi. Nya ɣaɣla si le ɣletivi adre siwo nèkpɔ le nye ɖusi kple sikakaɖiti adreawo me lae nye si. Ɣletivi adreawo nye hame adreawo ƒe mawudɔlawo, eye akaɖiti adreawo nye hame adreawo. Nyaɖeɖefia ta eve. Ŋlɔ nya sia ɖo ɖe Efeso hamea ƒe mawudɔla be, Ame si lé ɣletivi adreawo ɖe ɖusi, eye wòle zɔzɔm le sikakaɖiti adreawo dome la ƒe nyae nye si. Menya dɔ si nèwɔ. Menya ale si nèku kutri kple ale si nèdo dzi hekpe fui. Menya be mèlɔ̃ ame vɔ̃ɖi ƒe nya o. Èdoa ame siwo yɔa wo ɖokui be ame dɔdɔwo, ke womenye ame dɔdɔwo o la kpɔ. eye nèdze sii be aʋatsokalawo wonye. Menya ale si nègbɔ dzi blewu, le dzi dom hele fu kpem le nye ŋkɔ la ta, eye ɖeɖi mete ŋu wò kpɔ o la, gake nya si le asinye ɖe ŋuwò lae nye be, mègalɔ̃m fifia abe ale si nèlɔ̃m tsã la ene o. Eya ta ɖo ŋku teƒe si nège tso la dzi. Trɔ dzi me, eye nàwɔ nu abe ale si nèwɔna tsã la ene. Ne menye nenema o la, Mava ava ɖe wò akaɖiti la ɖa le nɔƒe. Trɔ dzi me godoo. Ke nu si dze ŋunye le ŋuwò lae nye be èlé fu Nikolaitɔwo ƒe nuwɔna abe ale si nye hã melé fui ene. Ame si to li na la, nese nu si gblɔm gbɔgbɔ la le na hameawo be, Ame si ɖu dzi la, mana ati si naa agbe si le Mawu ƒe abɔ me la ƒe tsetsea ƒe ɖee wòaɖu. Ŋlɔ nya sia ɖo ɖe Smirna hamea ƒe mawudɔla be, Ame si nye gbãtɔ ganye mlɔetɔ, ame si ku, eye wògagbɔ agbe la ƒe nyae nye si, ebe, Menya wò fukpekpewo kple ale si nèda ahee, evɔ wònye kesinɔtɔ nènye hafi, Menya nya vlo siwo ame siwo gblɔna be yewonye Yudatɔwo, ke womenye Yudatɔwo o la gblɔna hegblẽa ŋu o. Wole Abosam ƒe ƒuƒoƒe me tɔwo dome. Mègavɔ̃ fu si kpe ge nàlé akpoe la o. Kpɔ ɖa, Abosam le mia dome ame aɖewo de ge gaxɔ me be ne yeado mi akpɔ, eye miakpe fu ŋkeke ewo. Wɔ nuteƒe yi ɖase ku me gɔ̃ hã. eye mana agbe wò abe nye dziɖuɖufiakuku ene. Ame si to li na la, nese nu si gblɔm gbɔgbɔ la le na hameawo be, Ame si ɖu dzi la, ku evelia mawɔ nu vevi aɖekee o. Ŋlɔ nya sia ɖo ɖe Pergamo-hamea ƒe mawudɔla be, Ame si si yi ɖaɖe nu eve le la ƒe nyae nye si be, Menya nɔƒe, ele afi si Satana ƒe fiazikpui le, eye lé nye ŋkɔ ɖe asi sesĩe. Esime wowu Antipa, nye ɖaseɖila nyateƒetɔ la le mia dome, afi si Satana tsɔ aƒe ɖo gɔ̃ hã la, megbe nu le gbɔnye o, egaxɔ dzinye se kokoko. gake nya ʋɛ aɖewo le asinye ɖe ŋuwò. Ame aɖewo le gbɔwò, siwo lé Balaam ƒe nufiafia me ɖe asi. Evɔ la, Balaam siae ɖoe na Balak be wòatsɔ nuɖianu axe mɔ na Israel-viwo, ale be woɖu nu si wotsɔ sa vɔe na trɔ̃wo, eye wowɔ ahasi. Nenema ke mia dometɔ aɖewo hã dze Nikolaitɔwo hã ƒe nufiafia yome. Eya ta trɔ dzi me kpoo, ne menye nenem o la, Eteƒe madidi o, mava gbɔ o, eye matsɔ yi si le nye nu me la awɔ aʋa kple nenem me siawo. Ame si to li ne la, nese nu si gblɔm Gbɔgbɔ la le na hameawo be, Ame si ɖu dzi la, mana mana ɣaɣla la ƒe ɖee. Hekpe ɖe esia ŋu la, matsɔ kpe ɣi si dzi woŋlɔ ŋkɔ yeye ɖo la hã nae. Ame aɖeke menya ŋkɔ sia o, negbe ame si xɔe la ko. Ŋlɔ nya sia ɖo ɖe Titaria hamea ƒe mawudɔla be, Mawu vi, si ƒe ŋkuwo le abe dzo bibi ene, eye eƒe afɔwo le keklẽm abe ga dzẽ si woƒã ene la ƒe nyae nye si be, Menya dɔ si nèwɔ. Menya wò lɔlɔ̃ wò xɔse, wò subɔsubɔ kple ale si nèdo dzi hekpe fui. Dɔ siwo wɔm nèle fifia la sẽ ŋu wu tsãtɔwo. Gake nya si le asinye ɖe ŋuwò lae nye be nèɖe mɔ na nyɔnu Isabel ma, ame si yɔ eɖokui be Mawu ƒe gbeƒãɖela, eye wòle nu fiam nye dɔlawo hele wo blem be woawɔ ahasi, eye woaɖu nu si wotsɔ sa vɔe na trɔ̃wo Mena ɣeyiɣi be wòatrɔ dzi me, ke egbe be yemadzudzɔ ahasiwɔwɔ o. Kpɔ ɖa, mana wòadze dɔ atsi aba dzi, eye ne ame siwo wɔ ahasi kplii la metrɔ tso eƒe nu vɔ̃ wɔwɔ gbɔ o la, mana woakpe fu ŋɔdzitɔe. Mawu viawo, eye hameawo katã nanya be nyee nye ame si dzroa ame ƒe dɔmenyawo kple dzimenyawo me tsitotsito. Maɖoe teƒe na mia dome ame sia ame ɖe eƒe nuwɔna nu. Ke mi Tiatiratɔ bubu siwo mexɔ Isabel ƒe nufiafia la o, mi ame siwo mesrɔ̃ nu si yɔm wole be Satana ƒe nya ɣaɣla deto o la, misee be nyemado agba bubu na mi o. Ɖeko milé nu si dzi miexɔ se la me ɖe asi sesĩe va srẽ mava. Ame si lé nye dɔ me ɖe asi va srẽ nuwuwu, eye wòɖu dzi la, mana ŋusẽe ɖe dukɔwo dzi. Akplɔ wo kple gatikplɔ, eye wòagbã wo gudugudu abe ale si wogbãa ze ene. Ŋusẽ anɔ esi abe ale si nye hã mexɔ ŋusẽ tso Fofonye gbɔe la ene. Matsɔ ŋukeɣletivi anae. Ame si to li na la, nese nu si gblɔm Gbɔgbɔ la le na hameawo.

Ŋlɔ nya sia ɖo ɖe Sardis hamea ƒe mawudɔla be, Ame si si Mawu ƒe gbɔgbɔ adreawo kple ɣletivi adreawo le la ƒe nyae nye si be, Menya dɔ si nèwɔ. Menya be nèxɔ ŋkɔ be yele agbe, gake kpɔ ɖa, nèku. Nyɔ, ne nàdo ŋusẽ nu si susɔ be yeaku hafi la. elabena mekpɔ be wò dɔwɔwɔwo mede blibo le nye Mawu ŋkume o. Eya ta ɖo ŋku nu si wofia wò kple nu si nèse la dzi. Lé wo me ɖe asi, eye nàtrɔ dzi me, elabena mèle ɣeyiɣi si mele gbɔwò va ge la nya ge o. Ne mèle ŋudzɔ o la, mava do ɖe dziwò abe fiafitɔ ene. Ke ame ʋɛ aɖewo susɔ ɖe Sardis, ame siwo meƒo ɖi woƒe awuwo o. Woawo anɔ awu ɣi me azɔ kplim, elabena woawoe dze. Ame si ɖu dzi la, woado awu ɣi nɛ nenema ke, eye nyematutu eƒe ŋkɔ ɖa le agbenɔlawo ƒe agbalẽ la me o. Maʋẽ amea me le Fofonye kple eƒe mawudɔlawo ŋkume kɔtɛ be enye tɔnye. Ame si to li na la nese nu si gblɔm Gbɔgbɔ la le na hameawo. Ŋlɔ nya sia ɖo ɖe Filadelfia hamea ƒe mawudɔla be, Ame sia nye kɔkɔetɔ kple nyateƒetɔ si si David ƒe safiwo le. Ne eʋu ʋɔ la, ame aɖeke mate ŋu atui o. Ne etui la, ame aɖeke mete ŋu ʋunɛ o. Eyae le gbɔgblɔm be, Menya dɔ si nèwɔ. Kpɔ ɖa, mèɖo ʋɔtru si le ʋuʋu ɖi la ŋgɔ o, si ame aɖeke mate ŋu atu o, elabena togbɔ be ŋusẽ sue aɖe koe le asiwò hã la, èlé nye nya la me ɖe asi, eye mègbe nu le gbɔnye o. Kpɔ ɖa, ame aɖewo li siwo nye Satana ƒe ƒuƒoƒemetɔwo Ame siawo gblɔna be Yudatɔwo yewonye, evɔ la, womenye Yudatɔwo o. Aʋatso kam wole. Kpɔ ɖa, woava dze klo ɖe wò afɔ nu, eye wo katã woadze sii be melɔ̃ wò. Esi nèwɔ nye nya dzi, do dzi hekpe fu ta la, nye hã maɖe wò tso dodokpɔ sesẽ si le xexeame katã dzi va ge, eye woado anyigbadzinɔlawo katã akpɔ la me. Megbɔna, lé nu si le asiwò la sesĩe, bena ame aɖeke nagaxɔ wò fiakuku la le asiwò o. Ame si ɖu dzi la, mawɔe wòanye sɔti le nye Mawu ƒe gbedoxɔ me, anɔ afi ma tegbee, eye magado le eme akpɔ o. Maŋlɔ nye Mawu ƒe ŋkɔ kple nye Mawu ƒe du si nye Yerusalem yeye, si ɖi tso dziƒo nye Mawu gbɔ la, ƒe ŋkɔ ɖe eŋu, Maŋlɔ nye ŋutɔ nye ŋkɔ yeye la hã ɖe eŋu. Ame si to li na la, nese nu si gblɔm Gbɔgbɔ la le na hameawo. Ŋlɔ nya sia ɖo ɖe Laodikea hamea ƒe mawudɔla be, Ame si nye Amen, nuteƒewɔla kple ɖaseɖila nyateƒetɔ, ame si nye nu siwo Mawu wɔ la ƒe dzɔtsoƒe ƒe nyae nye si be, Menya dɔ si nèwɔ, mèfa hã o, mèxɔ dzo hã o. Medi be nàfa alo nàxɔ dzo, ke esi nèle yɔyrɔe, mèfa o, eye mèxɔ dzo hã o ta la, matu wò aƒu gbe tso nye nu me. Ègblɔna be kesinɔtɔ menye, nu le asinye eye nyemehiã naneke o. Ke medze sii be hiãtɔ, nublanuitɔ, ame dahe, ŋkuagbãtɔ kple ame si le amama lae yenye o. Mele aɖaŋu ɖom na wò be nàƒle sika nyuitɔ si wololo le dzo me le asinye be nàzu kesinɔtɔ. Ƒle avɔ ɣi hã nàta be wò ŋukpe ƒe nagadze o. Ƒle ŋkuti ke nàsi ɖe wò ŋku dzi ne nàkpɔ nu. Ame siwo melɔ̃ la, woawoe mekea mo na, eye woawo hãe mehea to na. Eya ta wɔ kaba nàtrɔ dzi me. Kpɔ ɖa, mele tsitre ɖe ʋɔa nu le ƒom. Ne ame aɖe se nye gbe, eye wòʋu ʋɔa la, mage ɖe eme le egbɔ. Nye kplii míade asi agba ɖeka me aɖu nu. Ame si ɖu dzi la, mana wòanɔ axanye le nye fiazikpui la dzi abe ale si nye hã meɖu dzii. eye mebɔbɔ nɔ Fofonye xa le eƒe fiazikpui dzi ene. Ame si to li na la, nese nu si gblɔm Gbɔgbɔ la le na hameawo. Nyaɖeɖefia ta ene. Esiawo megbe la, kpɔ ɖa, mekpɔ ʋɔtru aɖe le ʋuʋu le dziƒo. Gbe si ɖi mese gbã abe kpẽkuku ene, eye wòƒo nu nam va yi la gblɔ be, Va dziƒo afii, ne maɖe nu siwo le dzɔdzɔ ge megbe la afia wò. Enumake gbɔgbɔ la ɖo menye, eye kasia mekpɔ fiazikpui aɖe le dziƒo, si dzi ame aɖe bɔbɔ nɔ. Ame si bɔbɔ nɔ fiazikpui la dzi la le dzo deam abe yaspa kple sardis kpe xɔasiwo ene, eye anyieʋɔ si le abe emerald kpe ene la ƒo xlã fiazikpui la. Fiazikpui blaeve vɔ ene bubu ƒo xlã fiazikpui sia, eye ame tsitsi blaeve vɔ ene siwo do awu ɣi, eye woɖɔ sikafiakukuwo la bɔbɔ nɔ zikpui siawo dzi. Dzikedzo, dziɖegbe kple gbeɖiɖiwo le dodom tso fiazikpui la me. Akakati adre le bibim le fiazikpui la ŋgɔ. Esiawo nye Mawu ƒe gbɔgbɔ adreawo. Azɔ la, le fiazikpui la ŋgɔ la, nane li abe atiaƒu si wotsɔ ahuhɔ̃e kɔkɔetɔ wɔe la ene. Eme kɔ lãlãlã, nu gbagbe ene siwo ŋkuwo sɔ gbɔ le megbe kple ŋgɔgbe na fũu la le fiazikpui la ƒe axa ɖe sia ɖe dzi. Nu gbagbe gbãtɔ le abe dzata ene, evelia le abe nyitsu ene, Etɔ̃lia ƒe mo nye amegbetɔ tɔ, eye enelia le abe hɔ̃ si le dzodzom la ene. Aʋala ade li na nu gbagbe eneawo dometɔ ɖe sia ɖe, eye ŋkuwo yɔ wo me hexɔ wo ŋuti afi sia afi kpe ɖo. Wole hadzidzi dzi zã kple keli madzudzɔmadzudzɔe be, Aƒetɔ Mawu Ŋusẽkatãtɔ la le kɔkɔe, ele kɔkɔe, ele kɔkɔe. Ele anyi tso gbe aɖe gbe ke, eli fifia, eye wòle vava ge. Ɣesiaɣi ne nu gbagbeawo tsɔ ŋutikɔkɔe, bubu kple akpedada na ame si bɔbɔ nɔ fiazikpuia dzi eye wòle agbe tegbee la ko la, ametsitsi blaeve vɔ eneawo dzea klo ɖe ŋgɔ. Wosubɔa eya, ame si li tso mavɔ me yi mavɔ me, eye woɖea woƒe fiakukuawo dana ɖe fiazikpuia ŋgɔ nɔa ha dzim be, Mía Aƒetɔ kple mía Mawu! Ŋutikɔkɔe bubu kple ŋusẽ dze na wò, elabena wòe wɔ nuwo katã. Èwɔ wo abe ale si nèdi la ene, eye wole te le wò lɔlɔ̃nu nu. Nyaɖeɖefia ta atɔ̃. Esia yome la, mekpɔ agbalẽ aɖe si fiazikpui dzi nɔla la lé ɖe nuɖusi. Woŋlɔ nu ɖe agbalẽa me kple egodo siaa, eye wotre nu kple nutrenu adre. Mekpɔ mawudɔla sesẽ aɖe wòle gbeƒã ɖem sesĩe be, Ame kae dze aɖe nutrenuawo ɖa eye wòaʋu agbalẽ la? Ke womekpɔ ame aɖeke le dziƒo alo le anyigba dzi alo le anyigba te si te ŋu ʋu agbalẽ la alo te ŋu kpɔ eme o. Mefa avi vevie elabena womekpɔ ame aɖeke si dze aʋu agbalẽa alo akpɔ eme o. Tete ame tsitsiawo dometɔ ɖeka gblɔ nam be, Mègafa avi o. Kpɔ ɖa! Dzata si tso Yuda to la me, eye wònye David ƒe dzidzimevi la ɖu dzi be wòaɖe nutrenu adreawo ɖa, eye wòaʋu agbalẽ la. Azɔ la, mekpɔ alẽvi aɖe le tsitre ɖe fiazikpui la titina le nu gbagbe eneawo dome, eye ame tsitsiawo ƒo xlã wo. Edze abe ɖe wowu alẽvi la ene. Dzo adre kple ŋku adre li nɛ. Dzo siawoe nye Mawu ƒe gbɔgbɔ adre siwo wòɖo ɖe xexea me katã. Alẽvi lae zɔ yi ɖaxɔ agbalẽ la le ame si bɔbɔ nɔ fiazikpuia dzi la si. Esi wòxɔ agbalẽa la, nu gbagbe eneawo kple ametsitsi blaeve-vɔ-eneawo tsyɔ mo anyi ɖe alẽvi la ŋgɔ. Kasaŋku kple sikagba le wo dome amesiamesi. Atike ʋeʋĩ siwo nye ame siwo ŋu wokɔ la ƒe gbedodoɖawo la yɔ sikagbawo taŋ. Wodzi ha yeye aɖe be, Wòe dze axɔ agbalẽ la, aɖe nutrienuawo ɖa vavã, elabena wòe wowu, eye nètsɔ wò ʋu xɔamegbetɔ ƒle hena Mawu. Wotso to sia to, gbegbɔgblɔ sia gbegbɔgblɔ, dukɔ sia dukɔ kple amegbetɔƒomea katã me. Ewɔ wo zu nunɔlawo ƒe fiaɖuƒe na mía Mawu, eye woaɖu dzi le anyigba dzi. Kasia ame be magakpɔ la, mese mawudɔla akpe akpe siwo wu xexlẽ la ƒe gbe le ɖiɖim ƒo xlã fiazikpuia. Nu gbagbe eneawo kple ame tsitsiawo, wole gbɔgblɔm sesĩe be, Alẽvi si wowu la, eyae dze axɔ ŋusẽ, kesinɔnu, nunya, ŋutete, bubu, ŋutikɔkɔe kple kafukafu. Tete mese Mawu ƒe nuwɔwɔ ɖe sia ɖe si le dziƒo kple anyigba dzi, le anyigba te, le atsiaƒu me kple nu siwo katã le wo me la le gbɔgblɔm be, Ame si bɔbɔ nɔ fiazikpuia dzi kple Alẽvi la tɔe nye kafukafu, bubu, ŋutikɔkɔe kple ŋutete tso mavɔ me yi mavɔ me. Nu gbagbe eneawo xɔ ɖe edzi be, Amen! Tete ame tsitsiawo tsyɔ mo anyi eye wosubɔe.

Azɔ la, mekpɔ alẽvi la wòɖe nutrenu adreawo dometɔ gbãtɔ ɖa. Tete mese nu gbagbeawo dometɔ ɖeka wòƒo nu abe dzie ɖe gbe ene gblɔ be, Va, kpɔ ɖa, mekpɔ sɔ ɣi aɖe, edola lé dati ɖe asi, eye wotsɔ fiakuku aɖe nɛ. Edo go abe dziɖula ene, eye wòyi be yeaɖaɖu dzi. Emegbe la, alẽvi la ɖe nutrenu evelia ɖa, eye mese nu gbagbe evelia gblɔ be, Va, sɔ bubu do. Ebiã hẽ. Woɖe mɔ na edola be wòaɖe ŋutifafa ɖa le anyigba dzi, ale be amewo nawu wo nɔewo, eye wotsɔ yi gã aɖe nɛ. Alẽvi la ɖe nutrenu etɔ̃lia ɖa, eye mese nu gbagbe etɔ̃lia gblɔ be, Va, kpɔ ɖa, sɔ yi bɔe aɖe do. Edola lé nudanu ɖe asi, Mese gbe aɖe abe nu gbagbe eneawo dome wòɖi tso ene gblɔ be, Lu nudzidzenu ɖeka naxɔ sikaga ɖeka, eye ƒo nudzidzenu etɔ̃ naxɔ sikaga ɖeka, ke mègagblẽ ami kple wain o. Esia yome la, alẽvi la ɖe nutrenu enelia ɖa, eye mese nu gbagbe enelia gblɔ be, Va, kpɔ ɖa, sɔ flu kpɛ aɖe do. Edo la ŋkɔe nye Ku, eye tsiẽƒe le eyome. Wona ŋusẽ wo ɖe xexeame ƒe akpa enelia dzi be woawu nu kple aʋawɔwɔ, dɔwuame, dɔvɔ̃ kpakple lã wɔadãwo. Esi alẽvia ɖe nutrenu atɔ̃lia ɖa la, mekpɔ ame siwo wowu le Mawu ƒe Nya la kple ale si woɖi ɖase le eŋuti la ta la ƒe luʋɔwo le vɔsamlekpui la te. Wodo ɣli sesĩe be, Aƒetɔ Dziɖula, kɔkɔetɔ kple nyateƒetɔ, Ɣekaɣi koŋ nèle ʋɔnu drɔ̃ ge ame siwo wu mí le anyigba dzi, eye nàbia hlɔ̃ na mí mahã? Wotsɔ awu ɣi ʋlaya na wo dome ame sia ame, eye wogblɔ na wo be woagalala ʋɛ va se ɖe esime woatsɔ wo havi subɔlawo kple wo nɔvi siwo wu ge woalã abe woawo ke ene la ƒe xexlẽme akpe ɖe wo tɔ ŋu ale be xexlẽmea nade. Azɔ la, Mekpɔ alẽvi la wòɖe nutrenu adelia la ɖa. Kpɔ ɖa, anyigba ʋuʋu sesĩe, ɣe trɔ zu yibɔ hele abe avɔ yibɔ ƒlata ene, ɣleti trɔ zu abe ʋu ene, ɣletiviwo ge dze anyi abe ale si atikutsetse gbogbowo duduna ɖe anyigba ne ya sesẽ ƒo ene, dziŋgɔli bu vĩi zi ɖeka, abe ale si woŋlɔa agbalẽ ene, eye woɖe to kple ƒukpo ɖe sia ɖe ɖa le nɔƒe. Anyigbadzifiawo, dziɖulawo, aʋakplɔla gãwo, kesinɔtɔwo, ŋusẽtɔwo kple ame bubuwo katã, kluviwo kple ablɔɖeviwo siaa ɣlaa wo ɖokui ɖe agadowo me kple agakpe siwo le to dome la te. Wogblɔ na towo kple agakpewo be, Mimu dze mía dzi, ne miaɣla mí tso ame si bɔbɔ nɔ fiazikpui la dzi la ŋkume.

Nya Ɖeɖefia ta adre. Esia megbe la, mekpɔ mawudɔla ene siwo le tsitre ɖe anyigba ƒe dzogoe eneawo dzi. Woxe mɔ na anyigba dzi ya eneawo be womagaƒo le anyigba alo atsiaƒu dzi alo le ati aɖeke me o. Azɔ megakpɔ mawudɔla bubu do tso ɣedzeƒe gbɔna eye Mawu gbagbe la ƒe dzesidenu la le esi. Mawudɔla sia do ɣli sesĩe ɖo ɖe mawudɔla ene siwo woɖe mɔ na be woawɔ nu vevi anyigba kple atsiaƒu la gblɔ be, Migawɔ nu vevi anyigba, atsiaƒu alo atiwo o, va srɛ esime miatsɔ nutrenu la ade dzesi ŋgonu na miaƒe Mawu la ƒe dɔlawo gbɔ. Tete woyɔ ame siwo wode dzesii kple nutrenuawo tso Israel ƒe toawo katã me la ƒe xexlẽme me se. eyae nye ame akpe alafa ɖeka blaene-vɔ-ene. Wode dzesi ame akpe wuieve le Israel to wuieveawo dometɔ ɖe sia ɖe me. Toawoe nye, Yuda, Ruben, Gad, Aser, Naftali, Manase, Simeon, Levi, Isaka, Zebulon, Yosef kple Benyamin. Esia megbe la, mekpɔ ameha gã aɖe si ame aɖeke mate ŋu axlẽ o la. Wotso amegbetɔƒomea katã me. Wotso to sia to, dukɔ sia dukɔ kple gbegbɔgblɔ sia gbegbɔgblɔ me eye wodze ŋgɔ fiazikpui la kple alẽvi la. Wo katã wodo awu ɣi ʋlaya, eye wolé deʋayawo ɖe asi. Wole gbɔgblɔm kple ɣli sesĩe be, Mía Mawu si bɔbɔ nɔ fiazikpui la dzi kple alẽvi la koe xɔa ame ɖe agbe. Mawudɔlawo katã tsi tre ƒo xlã fiazikpui la kple ametsitsiawo kpakple nu gbagbe eneawo, eye wo katã wotsyɔ mo anyi ɖe fiazikpui la ŋgɔ hesubɔ Mawu gblɔ be, Amen, Kafukafu, ŋutikɔkɔe, nunya, akpedada, bubu, ŋusẽ kple ŋutete nanye mía Mawu la tɔ tso mavɔ me yi mavɔ me. Amen. Ame tsitsiawo dometɔ ɖeka biam se be, Amekawoe nye siawo le awu ɣi ʋlaya me? Afika wotso? Meɖo eŋu be, Nye Aƒetɔ, nyemenya o. Wòa enya. Egblɔ nam be, Woawoe nye ame siwo to fukpekpe dziŋɔ la me do dedie. Wonya woƒe awuwo, woƒu tititi le alẽvi la ƒe ʋu me. Eya tae wole tsitre ɖe Mawu ƒe fiazikpui la ŋgɔ le eƒe gbedoxɔ me le esubɔm zã kple keli. Ame si bɔbɔ nɔ fiazikpuia dzi la ana woanɔ dedie le eŋkume. Dɔ alo tsikɔ megale wo wu ge akpɔ o. ɣe alo ŋdɔkutsu megale wo ɖu ge akpɔ o. Alẽvi si le fiazikpui la titina la nye wo kplɔla. Akplɔ wo ayi afi si ti si naa agbe le dzidzim le la, eye Mawu atutu aɖatsi le ŋkume na wo. Nya ɖeɖefia ta enyi. Esi alẽvi la ɖe nutrenu adrelia ɖa la, ɖoɖoe zi kpoo le dziƒo abe gaƒoƒo afã ene. Emegbe mekpɔ mawudɔla adre le tsitre le Mawu ŋkume, eye wotsɔ kpẽ adre de wo si. Mawudɔla bubu si tsɔ sika dzudzɔdonu ɖe asi la va tsi tre ɖe vɔsamlekpui la gbɔ. Wotsɔ atike ʋeʋĩ geɖe nɛ be wòatsɔ akpe ɖe Mawu ƒe amewo katã ƒe gbedodoɖa ŋu aɖo sikavɔsamlekpui si le fiazikpui la ŋgɔ la dzi. Atike ʋeʋĩ si wotɔ dzoe la ƒe dzudzɔ tu kpe ɖe Mawu ƒe amewo ƒe gbedodoɖawo ŋu, tso mawudɔla si le tsitre ɖe Mawu ŋkume la ƒe asiwo me yi dzi. Emegbe la, mawudɔla la ɖe dzo tso vɔsamlekpui la me de dzudzɔdonu la me, eye wòtsɔe ƒu gbe ɖe anyigba dzi. Tete dzi ɖe gbe sesĩe

Tete mawudɔla adre siwo si kpẽ adreawo le la dzra ɖo be yewoaku kpẽawo. Mawudɔla gbãtɔ la ku eƒe kpẽ. Tete tsi kpe kple dzo tɔtɔ kple ʋu kɔ ɖe anyigba dzi. Anyigba ƒe akpa etɔ̃lia fia. Ati siwo le anyigba dzi la ƒe akpa etɔ̃lia kple gbe mumuwo keŋ fia. Mawudɔla evelia ku etɔ. Tete wotsɔ nane si le abe to gã aɖee le dzo bim ene la ƒu gbe ɖe atsiaƒu me. Atsiaƒu ƒe akpa etɔ̃lia trɔ zu ʋu. Nugbagbe siwo katã le atsiaƒu me la ƒe akpa etɔ̃lia ku, eye tɔdziʋuwo ƒe akpa etɔ̃lia gblẽ gbidii. Mawudɔla etɔ̃lia ku eƒe kpẽ la, eye ɣletivi gã aɖe si le keklẽm abe akakati ene la ge tso dziƒo va dze tɔsisiwo ƒe akpa etɔ̃lia kple tsididiwo me. Woyɔa ɣletivi la be gbe veve, siwo ƒe akpa etɔ̃lia trɔ zu ti veve. Ti sia wu ame geɖewo elabena etrɔ zu aɖi. Mawudɔla enelia ku eƒe kpẽ. Tete woƒo ɣe ƒe akpa etɔ̃lia, ɣleti ƒe akpa etɔ̃lia kple ɣletiviwo ƒe akpa etɔ̃lia ale be woƒe keklẽ ƒe akpa etɔ̃lia do viviti. Esia wɔe be ŋkeke ƒe akpa etɔ̃lia kple zã hã ƒe akpa etɔ̃lia megakpɔ kekeli o. Esia megbe la, mekpɔ ʋɔ aɖe wòle dzodzom le yame ʋĩi, eye mese wònɔ gbɔgblɔm sesĩe be, Babaa! Babaa! Babaa na anyigbadzinɔlawo! Kpẽ bubu siwo mawudɔla etɔ̃ siwo susɔ gale ku ku ge la tɔ vɔ̃ɖi wu.

Azɔ la, mawudɔla etɔ̃lia ku eƒe kpẽ. Tete mekpɔ ɣletivi aɖe wòge tso dziƒo va dze anyigba dzi. Wotsɔ aʋlimesafuiwo de esi. Eʋu aʋlimegbo la, eye dzudzɔ tu tso eme kɔtɔɔ abe kpodzo gã aɖe mee wòdo tso ene. Ale ɣeŋkume kple yame tsyɔ kplo le dzudzɔ si tu tso aʋlime la ta. Ʋetsuviwo dudu tso dzudzɔ la me ɖe anyigba eye wona aɖi si nu sẽ abe dziɖegbetɔ ene la ʋetsuviawo. Wogblɔ na wo be womegagblẽ gbe ati alo nu memiewo o, ke boŋ be woawɔ nu vevi ame siwo ƒe ŋgonu Mawu ƒe dzesi la mele o la. Woɖe mɔ na ʋetsuviawo be woafia fu ame siawo ɣleti etɔ̃, ke womegawuwo ya o. Ne wote ame la, evena abe ale si dziɖegbe tea amee wòvena ene. Le ɣleti atɔ̃ siawo me la, Ame adi ku, gake makpɔe o. Adrɔe vevie be yeaku, ke ku asi le egbɔ. Ʋetsuviawo ƒe dzedzeme le abe sɔ siwo wobla akpa na hena aʋawɔwɔ la ene. Nane le ta na wo abe sikafiakuku ene, eye woƒe mo le abe ame tɔ ene. Woƒe ɖa ɖi nyɔnutɔ, eye woƒe aɖu le abe dzata tɔ ene. Wo ŋu tsro le abe gakɔtakpoxɔnu ene, Woƒe aʋalawo me le ɖiɖim abe ale si tasiaɖam kple sɔ geɖewo nɔa du dzi yina aʋakpeƒe ene. Woƒe asike kple te le abe dziɖegbe tɔ ene, eye woƒe asikeawo mee ŋusẽ si woatsɔ awɔ nu vevi ame ɣleti atɔ̃ la le. Fia le wo nu. Eyae nye mawudɔla si le aʋlime nu. Eŋkɔe nye Abadɔn le Hebrigbe me, eye woyɔnɛ le Helagbe me be Apolion. Fuwɔame dziŋɔ gbãtɔ nu va yi, Kpɔ ɖa, esusɔ eve bubu siwo gale megbe gbɔna. Mawudɔla adelia ku eƒe kpẽ la. Tete mese gbe aɖe ɖi tso sikavɔsamlekpui si le Mawu ŋkume la ƒe lãdzo eneawo me. Gbe la gblɔ na mawudɔla adelia si si kpẽ la le la be, Tu ka mawudɔla ene siwo bla da ɖe Frat Tɔsisi Gã la to la. Ale wotu ka mawudɔla eneawo, wodzra wo ɖo eye wole klalo na gaƒoƒo la, ŋkeke la, ɣleti la kple eƒe la, ne woawu amegbetɔwo ƒe akpa etɔ̃lia. Mese be sɔdolawo ƒe aʋakɔwo ƒe xexlẽme le akpe ewo teƒe ewo teƒe eve. Ale si mekpɔ sɔwo kple wo dolawo le ŋutega la mee nye si, Wodo akɔtakpoxɔnu, ɖewo biã abe dzoxɔxɔ ene, ɖewo le kpii abe safirkpe ene, eye bubuwo hã le hẽ abe sulfa ene. Sɔawo ƒe ta le abe dzata tɔ ene, eye dzo dzudzɔ kple dzokpe le dodom tso woƒe nu me. Wotsɔ fuwɔame etɔ̃ siwo nye dzo dzudzɔ kple dzokpe si do tso sɔawo ƒe nu me la wɔ amegbetɔwo ƒe akpa etɔ̃lia. Ŋusẽ si le sɔawo si la le woƒe nu me kple asike me. Woƒe asike le abe da ene, eye ta li na wo, woawoe wotsɔna wɔa nuvevi amee. Ame siwo katã susɔ ɖi, siwo ƒo ame siawo mewu o la metrɔ le nu si woawo ŋutɔwo tsɔ asi wɔe la subɔsubɔ yome o. Womedzudzɔ gbɔgbɔ vɔ̃wo, sika kple klosalo, gadze kple atikpakpɛ, siwo mekpɔa nu alo sea nu alo zɔa azɔli o la subɔsubɔ o. Wometrɔ dzime tso woƒe amewuwu, afakaka, ahasiwɔwɔ kple fififi gbɔ o.

Emegbe la, mekpɔ mawudɔla sesẽ bubu aɖe ɖi tso dziƒo. Ele alilikpowo dome, eye anyieʋɔ ƒo xlã eƒe ta. Eƒe mo le abe ɣe ene, eye eƒe afɔwo le abe dzosɔtiwo ene. Elé agbalẽvi aɖe si le ʋuʋu la ɖe asi. Etsɔ eƒe nuɖusifɔ ɖo atsiaƒu dzi, Eye wòtsɔ mia fɔ ɖo anyigba dzi. Tete wòdo ɣli kple gbe sesẽ abe dzata ƒe gbeɖeɖe ene. Esi wòdo ɣli la, dziɖegbe adreawo ƒe gbe ɖi. Esi dziɖegbe adreawo ɖe gbe la, medi be maŋlɔ nu ɖi, ke mese gbe aɖe ɖi tso dziƒo gblɔ be, Tre nu si dziɖegbe adreawo gblɔ la nu eye mègaŋlɔe ɖi o. Tete mawudɔla si mekpɔ wòle tsitre ɖe anyigba kple atsiaƒu dzi la do eƒe nuɖusibɔ ɖe dziƒo, eye wòka atam le Mawu ame si li tegbee, si wɔ dziƒo kple emenuwo, anyigba kple edzinuwo, atsiaƒu kple emenuwo ƒe ŋkɔ me gblɔ be, Hehe ɖe megbe aɖeke maganɔ anyi o. Ke ne mawudɔla adrelia ku eƒe kpẽ la, Ekema Mawu ƒe ɖoɖo ɣaɣla si woɖe gbeƒãe na eƒe dɔla siwo nye eƒe gbeƒãɖelawo la le aʋa ve me. Azɔ gbe si mese tso dziƒo la gaƒo nu nam ake gblɔ be, Yi nàxɔ agbalẽvi si le ʋuʋu le mawudɔla si le tsitre ɖe atsiaƒu kple anyigba dzi la si. Ale meyi ɖe mawudɔla la gbɔ, eye megblɔ nɛ be wòatsɔ agbalẽvi la nam. Egblɔ nam be, Xɔe nàɖui. Ele veve ge le dɔme na wò. Ke avivi le wo nu me abe anyiti ene. Mexɔ agbalẽvi la le esi heɖu. Evivi le nye nu me abe anyiti ene, ke esi memii la, eve le dɔme nam. Tete wògblɔ nam be, Ele na wò be nàgaɖe gbeƒã Mawu ƒe gbedeasi le dukɔ geɖewo, amegbetɔƒomea, gbegbɔgblɔwo kple fia geɖewo ŋu.

Azɔ la, wotsɔ nudzidzeti aɖe si le abe atizɔti ene la nam hegblɔ kpe ɖe eŋu be, Heyi nàdidze mawuxɔ la kple vɔsamlekpui la kpakple ame siwo le Mawu subɔm le mawuxɔ la me. Ke mègadidze xɔxɔnu si le mawuxɔa ŋu la o, elabena wotsɔe na trɔ̃subɔlawo. Woawoe gbɔna afɔ tu ge du kɔkɔe la dzi nyamanyama ɣleti blaene-vɔ-eve. Mana ŋusẽ nye ɖaseɖila eve woanɔ akpanya me aɖe gbeƒã Mawu ƒe gbedeasi la le ŋkeke akpe ɖeka alafa eve blaade me. Ɖaseɖila eveawo nye amiti eve kple akaɖiti eve siwo le anyigba ƒe Aƒetɔ la ŋkume. Ne futɔ aɖe be yeawɔ nu vevi wo la, dzo dona tso woƒe nu me tsrɔ̃a wo. Ne ame aɖe adi be yeawɔ nu vevi wo la, Aleae wole ewu gee. Ŋusẽ le wo si be esime wole gbeƒã ɖem Mawu ƒe gbedeasi la, woaxe dzi ƒo nu be tsi magadza o. Wokpɔ ŋusẽ ɖe tsiwo hã dzi be woatrɔ wo woazu ʋu, eye bena woahe fuwɔame ɖe sia ɖe ƒomevi ava anyigba dzi edziedzi abe ale si wodi la ene. Ne wowu woƒe ɖaseɖiɖi nu vɔ la, ekema lã si do tso aʋlime la awɔ aʋa kpli wo, aɖu wo dzi, eye wòawu wo. Woƒe ŋutilã kukuawo atsi du gã siwo na le lododo me be Sodom kple Egipte la ƒe ablɔwo dzi. Afi siae woklã woƒe Aƒetɔ la ɖe atitsoga ŋu le. Le ŋkeke etɔ̃ kple afã me la, amewo atso dukɔ sia dukɔ, to sia to, gbegbɔgblɔ sia gbegbɔgblɔ kple amegbetɔƒomea me ava nɔ woƒe kukua kpɔm, eye womaɖe mɔ be woaɖi wo o. Anyigbadzinɔlawo akpɔ dzidzɔ le ame eve siawo ƒe ku ŋuti. Woatso aseye eye woaɖo nunana ɖe wo nɔewo, elabena Mawu ƒe gbeƒãɖela eve siawo he fukpekpe geɖe va anyigbadzinɔlawo dzi. Le ŋkeke etɔ̃ kple afã megbe la, ya si naa agbe la tso Mawu gbɔ va ge ɖe wo me, eye wofɔ ɖe tsitre. Vɔvɔ̃ ɖo ame siwo katã kpɔ wo la ŋutɔŋutɔ. Emegbe la, ɖaseɖila eveawo se gbe sesẽ aɖe ɖi tso dziƒo gblɔ na wo be, Miva afii! Ale le woƒe futɔwo ŋkume, wonɔ alilikpo aɖe me yi dziƒo. Ɣemaɣi tututu la, anyigba ʋuʋu sesĩe, du la ƒe akpa ewolia gbã gudugudu, ame akpe adre sɔŋ ku le anyigba ʋuʋu la me. Vɔvɔ̃ ɖo ame mamlɛawo, eye wokafu Mawu si le dziƒo la.

Azɔ mawudɔla adrelia ku eƒe kpẽ, eye gbe sesẽwo ɖi le dziƒo be, Xexe sia me ƒe fiaɖuƒe la zu mía Aƒetɔ kple eƒe Kristo la ƒe fiaɖuƒe, eye aɖu dzi tso mavɔ me yi mavɔ me. Tete ametsitsi blaeve vɔ nɛ siwo nɔ anyi ɖe woƒe fiazikpuiwo dzi dze ŋgɔ Mawu la tsyɔ mo anyi, eye wosubɔ Mawu gblɔ be, Aƒetɔ Ŋusẽkatãtɔ, ame si li, eye wòle anyi tso gbe aɖe gbe, Míeda akpe na wò be nèwɔ wò ŋusẽ triakɔ la ŋu dɔ eye nèɖo wò Fiaɖuƒe la gɔme anyi. Dzikutrɔ̃subɔlawo ke ɣeyiɣi la de be nàɖe wò dɔmedzoe afia, eye wòɖo edzi be woadrɔ̃ ʋɔnu ame kukuwo. Eɖo edzi hã be nàxe fe na wò dɔlawo, gbeƒãɖelawo, ame siwo ŋu wokɔ kple ame siwo vɔ̃a wò ŋkɔ la, amegãwo kple ame bubuwo katã. Ɣeyiɣi la de be woatsrɔ̃ ame siwo gblẽ anyigba la, Mawu ƒe xɔ si le dziƒo la nu ʋu, eye wokpɔ eƒe nubablaɖaka la le gbedoxɔ la me, kasia dzi ke dzo, gbe ɖiɖiwo ɖi, dzi ɖe gbe, anyigba ʋuʋu, eye tsikpe gãwo dza vevie.

Azɔ nu wɔnuku aɖe va do ɖe dziŋgɔli me. Nyɔnu aɖe si tsɔ ɣe do abe awu ene lae do. Ɣleti le eƒe afɔ te, eye fiakuku si wotsɔ ɣletivi wuieve wɔe la le eta. Fu le nyɔnua ƒo, fu la le ɖum, eye le veve si sem wòle la ta la, ele ɣli dom sesĩe. Nu wɔnuku bubu aɖe hã gado ɖe dziŋgɔli me. Kpɔ ɖa! Enye ʋɔdriba lolo dzẽ aɖe. Ta adre li nɛ, eto dzoe wo, eye wòɖɔ fiakuku adre. Etsɔ eƒe asike kplɔ ɣletiviwo ƒe akpa etɔ̃lia tso dziƒo da ƒu gbe ɖe anyigba dzi. Azɔ ʋɔdriba la tsi tre dze ŋgɔ nyɔnu si ɖum fu le la, be ne edzi via ko la, yeatsɔ ɖevia ami. Nyɔnu la di ŋutsuvi. Eyae nye ame si atsɔ gatikplɔ aɖu dukɔwo katã dzii. Tete wokɔ ɖevi la enumake yi Mawu kple eƒe fiazikpui la gbɔ. Ke nyɔnu la si yi gbedadaƒo, afi si Mawu dzra teƒe ɖo ɖi nɛ le, be woakpɔe dzi ŋkeke akpe ɖeka alafa eve blaade. Azɔ aʋa dzɔ le dziƒo. Mixael kple eƒe dɔlawo ho aʋa ɖe ʋɔdriba la ŋu, eye ʋɔdriba la kple eƒe dɔlawo kpe aʋa kpli wo. Woɖu ʋɔdriba la kple eƒe dɔlawo dzi, eye teƒe aɖeke megale dziƒo na eya kple eƒe dɔlawo woaganɔ o. Ale woda ʋɔdriba gã la ƒu gbe ɖe anyigba dzi. Eyae nye da xoxo si xɔ ŋkɔ be Abosam kple Satana, si ble xexeme blibo la. Eya kple eƒe dɔlawoe woda ƒu gbe ɖe anyigba dzi. Azɔ mese gbe aɖe ɖi sesĩe le dziƒo le gbɔgblɔm be, Mawu xɔ ame ɖe agbe azɔ. Mawu ƒe ŋusẽ kple fiaɖuɖu do, eƒe Kristo la ƒe ŋusẽ do, elabena wotsɔ ame si nɔa mía nɔviwo nu tsom zã kple keli na Mawu la ƒu gbe tso dziƒo. Woɖu edzi to Alẽvi la ƒe ʋu kple nyateƒenya si woɖe gbeƒãe la me. elabena wolɔ̃ faa be yewoaku, eye womebu woƒe agbe nu vevii o. Eya ta dzi nedzɔ mi, dziƒowo kple mi afi ma nɔlawo, ke baba na mi, anyigba kpakple atsiaƒu, elabena Abosam ɖi va mia dome kple dziku, ɛ̃, enyae be ɣeyiɣi ʋɛ aɖe koe susɔ nae. Esi ʋɔdriʋa la kpɔ be woda ye ƒu gbe ɖe anyigba dzi la, eti nyɔnu si dzi ŋutsuvi la yome. Ke wotsɔ hɔ̃ gã aɖe ƒe aʋala eve na nyɔnu la be wòadzo asi le ʋɔdriba la gbɔ ayi gbedadaƒo, afi si woanyi le ƒe etɔ̃ kple afã, ale be wòavo tso esi me. Tete ʋɔdriba la tu ti si si abe tɔsisi ene ɖo ɖe nyɔnua yome be ne tsia nalée. Ke anyigba xɔ na nyɔnu la, anyigba ke nu heno ti si ʋɔdriba la tu ɖo ɖa la katã. Tete ʋɔdriba la do dziku vevie ɖe nyɔnu la ŋu eye wòdzo yi be yeaɖawɔ aʋa kple eƒe dzidzimevi siwo susɔ ɖi la. Woawoe nye ame siwo katã wɔa Mawu ƒe sededewo dzi, eye wolé nyateƒenya si woɖe fia wo le Yesu ŋuti la me ɖe asi anukwaretɔe la. Tete ʋɔdriba la tsi tre ɖe ƒua ta.

Esia megbe la, mekpɔ lã fɔne aɖe wòle dodom tso atsiaƒu la me. Dzo ewo ta adre li nɛ, eye fiakuku le dzoawo dometɔ ɖe sia ɖe dzi. Woŋlɔ busuŋkɔwo ɖe eƒe tawo ŋu. Lã si mekpɔ la le abe lãkle ene. Eƒe afɔwo le abe sisiblisi tɔ ene, eye eƒe nu le abe dzata tɔ ene. Ʋɔdriba la tsɔ eya ŋutɔ ƒe ŋusẽ, eƒe fiazikpui kple dziɖuɖuŋusẽ gã na lã sia. Lã la ƒe tawo dometɔ ɖeka dze abe kubi wode ŋu ene, ke abia ku nɛ. Anyigbadzitɔwo katã ƒe mo wɔ yaa, eye wokplɔ lã la ɖo. Amewo subɔ ʋɔdriba la, elabena etsɔ ŋusẽ si le esi la na lã sia. Wosubɔ lã la gblɔ be, Ame kae le abe lã sia ene? Ame kae ate ŋu awɔ aʋa kplii? Woɖe mɔ na lã la be wòagblɔ dadanya kple busunya geɖewo, eye wòaɖu dzi ɣleti blaene vɔ eve. Eke nu gblɔ busunya ɖe Mawu, eƒe ŋkɔ la, eƒe nɔƒe kple ame siwo katã le dziƒo la ŋu. Woɖe mɔ nɛ hã be wòawɔ aʋa kple ame siwo ŋu wokɔ, eye wòaɖu wo dzi. Wogana ŋusẽe ɖe to sia to kple dukɔ sia dukɔ, gbegbɔgblɔ ɖe sia ɖe kple amegbetɔƒomea katã dzi. Anyigbadzinɔla siwo katã ƒe ŋkɔ mele alẽvi si wowu la ƒe agbenɔlawo ƒe agbalẽa me tso esime woɖo xexea me gɔme anyi o la le asubɔe. Ame si to li na la nesee. Ne ehiã be woaɖe aboyo ame aɖe la, woaɖe aboyoe. Ne ehiã be woawu ame aɖe kple yi la, woawui kple yi. Wogblɔ esia bene ame siwo ŋu wokɔ la nado dzi, eye woaxɔ ase. Azɔ mekpɔ lã bubu si do go tso anyigba me. Dzo eve le eta abe alẽvi tɔ ene, eye wòƒo nu abe ʋɔ driba ene. Exɔ ŋusẽ triakɔ si le esi la tso lã gbãtɔ la gbɔ, eye wòwɔ eŋu dɔ le eŋkume. Ezi anyigba kple edzinɔlawo katã dzi be woasubɔ lã gbãtɔ si ŋu wode kubi kpɔ la. Lã evelia sia wɔ nukunu gãwo. Ena dzo gɔ̃ hã ge tso dziƒo va dze anyigba dzi le amewo ŋkume. Ebla anyigbadzinɔlawo to nukunu siwo woɖe mɔ nɛ be newɔ le lã gbãtɔ ŋkume la me. Lã la gblɔ na xexemetɔwo be woawɔ lã si ŋu wode abi kple yi, ke wòtia gbe la ƒe nɔnɔme kpakpa. Wona ŋusẽ lã evelia be wòana gbɔgbɔ lã gbãtɔ la ƒe nɔnɔme kpakpa si wowɔ la ale be nɔnɔmekpakpa la nate ŋu aƒo nu, eye wòawu ame siwo katã masubɔe o la. Lã sia zi amewo katã dzi, ɖeviwo kple ame tsitsiwo, kesinɔtɔwo kple ame dahewo, kluviwo kple ablɔɖemewo, be woade dzesi woƒe nuɖusi kple ŋgonu, ale be ame aɖeke mate ŋu aƒle nu alo adzra naneke o, negbe dzesi la ɖee wòle eŋu hafi. Dzesi siae nye lãa ƒe ŋkɔ alo xexlẽmedzesi si le ŋkɔa teƒe. Nunya hiã le nya sia ŋu bubu me. Ame si sea nu gɔme la, nebu lã la ƒe xexlẽmedzesi la kpɔ, elabena enye dzesi si sɔ kple ame ŋkɔ. Xexlẽmedzesi lae nye alafa ade blaade vɔ ade. Nyaɖeɖefia ta wuiene. Azɔ mekpɔ alẽvi la wòle tsitre ɖe Zion to la dzi. Ame akpe alafa ɖeka blaene vɔ ene siwo ƒe ŋgonu woŋlɔ eya kple fofoa ƒe ŋkɔ ɖo la le eŋu. Tete mese gbe aɖe ɖi le dziƒo abe tsitsetse gã ƒe ɖiɖi alo dziɖegbe sesẽ ene. Gbe si mese la gaɖi kasaŋkuƒoƒo hã. Wole ha yeye aɖe dim le fiazikpui la kple enu gbagbe eneawo kpakple ame tsitsiawo ŋkume. Ame aɖeke mate ŋu asrɔ̃ ha la o, negbe ame akpe alafa ɖeka blaene-vɔ-ene siwo ta woxe fe ɖo le anyigba dzi la ɖeɖe ko. Wonye ame siwo medɔ kple nyɔnu kpɔ o, eye wonye ɖetugbui siwo mede ŋutsu gbɔ kpɔ o, Woawoe nye ame siwo nɔa alẽvi la yome yia afi sia afi si wòyina la. Woawo tae woxe fe ɖo le amegbetɔwo dome, eye wonye ame gbãtɔ siwo wotsɔ na Mawu kple alẽvi la. Womeka aʋatso kpɔ o, mokaka aɖeke hã mele wo ŋu o. Azɔ la, mekpɔ mawudɔla bubu aɖe si le dzodzom le dziƒo kple anyigba dome. Nyanyui mavɔ la le esi, eye wòdi be yeaɖe gbeƒãe na anyigbadzinɔlawo, amegbetɔƒomeawo katã, to sia to, gbegbɔgblɔ sia gbegbɔgblɔ kple dukɔ sia dukɔ. Mawudɔla la do ɣli sesĩe gblɔ be, Mivɔ̃ Mawu, eye mitsɔ bubu nɛ, elabena ɣeyiɣi la de, be woadrɔ̃ ʋɔnu amegbetɔƒomea la, misubɔ eya ma, si wɔ dziƒo kple anyigba, atsiaƒu kple tsi dzidziwo. Mawudɔla evelia kplɔ gbãtɔ ɖo le gbɔgblɔm be, Egbã loo! Babilon xɔŋkɔ la gbã loo! Du si kpe ahasiwɔwɔ na dukɔ katã wònɔ abe wain ene, eye wòhe dɔmedzoe va wo dzi la gbã gudugudu. Mawudɔla bubu kplɔ gbãtɔ eveawo ɖo le gbɔgblɔm kple ɣli sesĩe be, Ne ame aɖe subɔ lã la kple eƒe nɔnɔme kpakpa la, eye eƒe dzesi le eƒe ŋgonu alo asi ŋu la, ano Mawu ƒe dɔmedzoe kple dziku sesẽ la abe wain timatɔ si wokɔ ɖe kplu me wòyɔ banaa la ene. Woatsɔ dzo kple dzokpe awɔ funyafunya ame sia le mawudɔla kɔkɔeawo kple alẽvi la ŋkume. Dzudzɔ si le tutum le funyafunya me la ade dzi tso mavɔ me yi mavɔ me. Ame siawo, siwo subɔ lã la kple eƒe nɔnɔme kpakpa la kple ame siwo ŋu lã la ƒe ŋkɔ de si le la, makpɔ gbɔɖeme zã kple keli akpɔ o. Wogblɔ esia be ame siwo ŋu wokɔ kple ame siwo lé Mawu ƒe seawo me ɖe asi, eye woxɔ Yesu dzi se la nado dzi. Azɔ la, mese gbe aɖe ɖi tso dziƒo le gbɔgblɔm be, Ŋlɔ ɖi be, Tso azɔ heyina la, woyra ame siwo le hadede me kple Aƒetɔ la hafi ku la. Gbɔgbɔ la xɔ ɖe edzi be woyra wo nyateƒe, woavo tso woƒe fukpekpe me, elabena woƒe dɔwɔwɔ le ayi kpli wo. Azɔ mekpɔ alilikpo ɣi aɖe si dzi nane si le abe amegbetɔ ene la bɔbɔ nɔ. Sikafiakuku le eta, eye ʋe gobe ɖaɖɛ aɖe le esi. Mawudɔla bubu do tso mawuxɔ la me, eye wòdo ɣli kple gbe sesẽ gblɔ na ame si bɔbɔ nɔ alilikpo la dzi be, Nuŋeɣi ɖo! Do nuŋeɣe la ɖa ne nàŋe nu, elabena anyigba dzi nukuwo ʋã na ŋeŋe. Ale ame si bɔbɔ nɔ alilikpo la dzi nye eƒe ʋe gobe la le anyigba dzi, eye wòŋe anyigbadzinukuwo. Mekpɔ mawudɔla bubu do tso mawuxɔ si le dziƒo la me hego be ɖaɖɛ aɖe le eya hã si. Tete mawudɔla bubu si kpɔ ŋusẽ ɖe dzo dzi la do tso vɔsamlekpui la me. Edo ɣli sesĩe gblɔ na mawudɔla si lé hegobɛ ɖaɖɛ la ɖe asi la be, Wain tsetseawo ɖi! Do wò hegobɛ la ɖa ne nàtso wainkpoawo le anyigba la ƒe wainbɔ la me. Ale mawudɔla la nye eƒe hɛ la le anyigba dzi, eye wòtso wain tsetse siwo le anyigba dzi, elɔ wo ƒo ɖe wainfianu si nye Mawu ƒe dɔmedzoe la me. Wofanya wain tsetseawo kple afɔ le dua godo, eye ʋu ɖuɖu tso wainfianu la me. Ʋu la ɖɔ ŋutɔ, eme goglo abe afɔ atɔ̃ ene, eye wòtsa heyi abe agbadroƒe alafa eve sɔŋ ene.

Esia megbe la, mekpɔ dzesi gã bubu le dziƒo si wɔ nuku ale gbegbe. Esiae nye mawudɔla adre siwo si fuwɔame adre le la. Fuwɔame siawoe nye mamlɛtɔwo, elabena woawoe ɖe Mawu ƒe dɔmedzoe mamlɛtɔ fia. Mekpɔ atsiaƒu wòle abe ahuhɔ̃e si me biã hẽ abe dzo ene la ene. Ame siwo ɖu lã la Eƒe nɔnɔmekpakpa kple xexemedzesi si nye eƒe ŋkɔ dzi la le tsitre ɖe Ahuhɔ̃eƒu la nu, eye Mawu ƒe kasaŋkuwo le wo si. Wodi Mawu ƒe dɔla Mose kple Alẽvi la ƒe ha be, O Aƒetɔ Mawu, Ŋusẽkatãtɔ, wò dɔwɔwɔwo lolo, eye wowɔ nuku loo! Wò dukɔwo ƒe Fia, wò mɔwo le dzɔdzɔe, eye wonye nyateƒe. O Aƒetɔ, ame ka gɔ̃e mavɔ̃ wò? Ame kae made bubu wò ŋkɔ ŋuti o? Elabena wò koe le kɔkɔe. Dukɔwo katã ava subɔ wò. Elabena woɖe wò nu dzɔdzɔe wɔwɔ ɖe go fia. Tete mekpɔ mawuxɔ si le dziƒo kple Mawu ƒe agbadɔ si me wònɔna la le ʋuʋu ɖi. Mawudɔla adre, siwo si me fuwɔame adreawo le la do tso mawuxɔ la me. Wodo aklalabiɖibiɖiwu dzadzɛ si le dzo dam la, eye wotsɔ sikanudziblanu bla akɔtae Tete nu gbagbe eneawo dometɔ ɖeka tsɔ sikakplu adre, siwo yɔ taŋ kple Mawu, ame si li tso mavɔ me yi mavɔ me la ƒe dɔmedzoe la, na mawudɔla adreawo. Dzudzɔ si do tso Mawu ƒe ŋutikɔkɔe kple eƒe ŋusẽ me la yɔ mawuxɔ la taŋ. Ame aɖeke mete ŋu ge ɖe mawuxɔ la me o va se ɖe esime fuwɔame adre siwo mawudɔla adreawo he vɛ la nu va yi keŋ.

Azɔ mese gbe aɖe ɖi sesĩe tso Mawuxɔ la me le gbɔgblɔm na mawudɔla adreawo be, Miyi ne miatrɔ nu si le Mawu ƒe dɔmedzoe kpluawo me la kɔ ɖe anyigba dzi. Ale mawudɔla gbãtɔ yi ɖatrɔ nu si le eƒe kplu la me la kɔ ɖi. Tete ame siwo ŋu lã la ƒe dzesi le kple ame siwo subɔ eƒe nɔnɔme kpakpa la la ka abi vɔ̃ si ʋẽna la. Mawudɔla evelia trɔ nu si le eƒe kplu la me la kɔ ɖe atsiaƒu me. eye tsia trɔ zu abe ame kuku ƒe ʋu ene. Ale nu gbagbe siwo katã le atsiaƒu me la ku. Mawudɔla etɔ̃lia trɔ etɔ kɔ ɖe tɔsisiwo kple tsi didiwo dzi, eye wotrɔ zu ʋu. Tete mese mawudɔla si le tsiwo nu la gblɔ be, Oo Kɔkɔetɔ, wò ame si li tso blema ke, ètua fia dzɔdzɔe le wò ʋɔndɔdrɔ̃ siawo me loo! Ame siawo kɔ wò ame siwo ŋu wokɔ kple wò gbeƒãɖelawo ƒe ʋu ɖi, eya ta nèna ʋu wo bene woano. Tohehe siae dze wo vavã. Tete mese vɔsamlekpui la gblɔ be, Ẽ, Aƒetɔ Mawu, Ŋusẽkatãtɔ, ètua afia dzɔdzɔe, eye nètoa nyateƒe le ʋɔnudɔdrɔ̃ me. Mawudɔla enelia trɔ nu si le eƒe kplu la me la kɔ ɖe ɣeŋkume, eye wona mɔ ɣe be wòafia ame kple eƒe dzo. Tso xɔxɔ sesẽ la mea amewo vevie, eye wogblɔ busunya ɖe Mawu, ame si si ŋusẽ le ɖe fuwɔame siawo dzi la ŋu. Ke wogbe be yewomatrɔ dzi me atsɔ bubu na Mawu o. Mawudɔla atɔ̃lia trɔ etɔ kɔ ɖe lã la ƒe fiazikpui la dzi. Tete viviti do ɖe lã la ƒe fiaɖuƒe me. Amewo ɖu aɖe le veve si sem wole la ta, eye wogblɔ busunya ɖe Mawu si le dziƒo la ŋu. Togbɔ be abi vɔ̃ɖiawo le wo vem vevie hã la, wogbee be yewomatrɔ dzi me tso yewoƒe nuwɔnawo gbɔ o. Mawudɔla adelia trɔ nu si le eƒe kplu la me la kɔ ɖe Frat Tɔsisi Gã la me, eye tɔsisi la mie zu ƒuƒuiƒe hezu toƒe na fia siwo tso ɣedzeƒe la. Tete mekpɔ gbɔgbɔ makɔmakɔ etɔ̃ siwo le abe akpɔkplɔwo ene do go tso ʋɔdribala, lã la, kple aʋatsogbefã ɖela aɖe ƒe nu me. Wonye gbɔgbɔ vɔ̃wo ƒe gbɔgbɔ siwo wɔa nukunuwo. Gbɔgbɔ siawo doa go yina ɖe efia siwo le anyigba blibo la dzi la gbɔ bene woaƒo nu ƒu na aʋawɔwɔ le Mawu Ŋusẽkatãtɔ la ƒe ŋkeke gã la dzi. Kpɔ ɖa, megbɔna abe fiafitɔ ene! Woyra ame si le ŋudzɔ, eye wòdzra eƒe awuwo ɖo be magazɔ amama ado ŋukpe eɖokui le ame dome o. Azɔ la, gbɔgbɔ vɔ̃awo kplɔ fiawo va ƒo ƒu ɖe teƒe aɖe si woyɔna le Hebrigbe me be Armagedon Mawudɔla adrelia trɔ nu si le eƒe kplu la me kɔ ɖe yame. Tete gbe gã aɖe ɖi tso fiazikpui la dzi le mawuxɔ la me le gbɔgblɔm be, Evɔ loo! Kasia dzi de asi dzokeke me, gbeɖiɖi sesẽwo ɖi, dzi ɖe gbe kple ŋusẽ, eye anyigba de asi ʋuʋu me ŋɔdzitɔe. Tso esime amegbetɔ dzɔ va se ɖe ɣemaɣi la, anyigba meʋuʋu nenema kpɔ o. Emae nye anyigbaʋuʋu dziŋɔtɔ wu. Du xɔŋkɔ la dze ɖe akpa etɔ̃ me, eye dukɔwo ƒe dugãwo gbã. Mawu ƒe ŋku dze Babilon du xɔŋkɔ la dzi, eye wòtsɔ eƒe dɔmedzikplu la nɛ wòno eƒe dzikuha si le eme la wòvɔ kekeŋ. Ƒukpowo katã bu vĩ, eye to aɖeke megali woakpɔ o. Tsikpe gã aɖe va dza, kpeawo ƒe kpekpeme anɔ abe kilogram blaatɔ̃ sɔŋ ene. Tsikpe sia ƒo amewo vevie eye wogblɔ busunya ɖe Mawu ŋu le fuwɔame la ta. Fuwɔame sia di ŋɔ ŋutɔ. Nyaɖeɖefia ta wuiadre. Azɔ la, mawudɔla adre siwo si kplu adreawo le la dometɔ ɖeka va gbɔnye, eye wògblɔ nam be, Va, ne mafia ale si wohe to na gbolo xɔŋkɔ si bɔbɔ nɔ ti geɖewo dzi la wò. Anyigba dzi fiawo wɔ ahasi kple gbolo xɔŋkɔ sia, eye eƒe ahasiwɔwɔ mu xexemetɔwo abe wain ene. Ekplɔm yi gbedadaƒo le gbɔgbɔ me. Mekpɔ nyɔnu aɖe si bɔbɔ nɔ lã dzĩ aɖe dzi. Busuŋkɔ geɖewo le lã la si, eye ta adre dzo ewo li nɛ. Nyɔnu la do awu ʋɛ dzĩ kple awu ʋɛ aɖe, eye wòɖo atsyɔ̃ kple sikanuwo, kpe xɔasiwo kple adzagba. Elé sikakplu si yɔ taŋ kple ŋunyɔnu kpakple nu makɔmakɔ siwo wòkpɔ tso eƒe ahasiwɔwɔ me la ɖe asi. Woŋlɔ ŋkɔ si gɔme le ɣaɣla la ɖe eƒe ŋgonu be, Babilon Xɔŋkɔ gbolowo nɔ xexemeŋunyɔnuwo dada me kpɔ dzesii be nyɔnua no ame siwo ŋu wokɔ kple ame siwo wowu le Yesu dzixɔse ta la ƒe ʋu kakaa hemu. Esi mekpɔe la, ewɔ nuku nam ŋutɔ. Ke mawudɔla la biam be, Aleke wɔ wòwɔ nuku na wò? Eye edzi gblɔ nam be magblɔ nya ɣaɣla si le nyɔnua kple lã ta adre dzo ewo si dzi wòle ŋu la na o. Lã si nèkpɔ la nɔa agbe kpɔ, ke fifia la eku. Ado go tso aʋli me ava eye woatsrɔ̃e. Ame siwo le agbe le anyigba dzi, siwo ƒe ŋkɔ mele agbenɔlawo ƒe agbalẽ me hafi woɖo xexea me gɔme anyi o la ƒe mo awɔ yaa ne wokpɔ lã la, elabena enye ame si nɔ anyi kpɔ eye megali o, ke egale vava ge. Esia hiã nugɔmesese kple nunya. Ta adreawo nye togbɛ adre siwo dzi nyɔnu la nɔ anyi ɖo. Woganye fia adre hã. Fia siawo dometɔ atɔ̃ ƒe fiaɖuƒe gbã xoxo. Ɖeka le dzi ɖum fifia, eye mamlɛtɔ medo haɖe o. Ne eva do la, anɔ anyi ɣeyiɣi kpui aɖe ko. Ke lã si nɔa agbe kpɔ, eye megali fifia o la, eyae nye fia enyilia Ke enye fia adreawo dometɔ ɖeka si yina tsɔtsrɔ̃ ge. Dzo ewo siwo nèkpɔ la nye fia ewo siwo ƒe dziɖuɣi meɖo haɖe o. Ke wona ŋusẽ wo gaƒoƒo ɖeka be woaɖu fia kple lã la. Taɖodzinu ɖeka koe le wo amewo la katã si, eye wotsɔ woƒe bubu kple ŋusẽ na lã la. Woawɔ aʋa kple alẽvi la, eye alẽvi la laɖu wo dzi, elabena eyae nye aƒetɔwo katã ƒe Aƒetɔ kple fiawo katã ƒe Fia. Eyomedzela nuteƒewɔla siwo wòyɔ hetia la aɖu dzi kpakplii. Mawudɔla la gagblɔ nam hã be, Ti siwo dzi gbolo la bɔbɔ nɔ nèkpɔ la nye dukɔwo, amehawo, amegbetɔƒome kple gbegbɔgblɔ vovovowo. Dzo ewo siwo nèkpɔ, woawo kpakple lã la alé fu gbolo la. Woaxɔ nu sia nu le esi, wòatsi amama, woaɖu eƒe ŋutilã, eye woatɔ due wòafia, elabena Mawu de esia dzi me na wo be ne woawɔ nu si yeɖo ɖi la dzi, eye wòna be woawɔ ɖeka atsɔ woƒe dziɖuŋusẽ la ana lã la, va srɛ esime Mawu ƒe nyawo nava eme. Nyɔnu si nèkpɔ la nye du xɔŋkɔ si le anyigba dzi fiawo dzi ɖum.

Esia megbe la, mekpɔ mawudɔla bubu si ɖi tso dziƒo gbɔna. Ŋusẽ le esi ŋutɔ, eye eƒe ŋutikɔkɔe klẽ ɖe anyigba dzi. Edo ɣli ŋusẽtɔe be, Egbã loo! Babilon xɔŋkɔ la gbã gudugudu! Etrɔ zu gbɔgbɔ vɔ̃wo, gbɔgbɔ makɔmakɔwo, xe makɔmakɔwo kple xe siwo wotsri la ƒe nɔƒe, elabena dukɔwo katã no eƒe dɔmedzoeha si eƒe ahasiwɔwɔ he vɛ la. Anyigbadzifiawo wɔ ahasi kplii, eye xexemesitsalawo zu kesinɔtɔwo to eƒe hadzedze vivivo me. Tete megase gbe bubu tso dziƒo le gbɔgblɔm be, Nye amewo, mido go le eme, ne menye nenem o la, miawo hã miava wɔ nu vɔ̃ siwo wòwɔ, eye woatsɔ fuwɔamewo ahe to na mi, abe ale si wotsɔ wo he to nɛ ene, elabena woli kɔ eƒe nu vɔ̃wo, wokɔ ɖatɔ keke dziƒo ke. eye Mawu ɖo ŋku nu madzɔmadzɔ siwo wòwɔ la dzi. Miwɔe nɛ, ɖe ale si eya hã wɔe na mi la nu. Miɖo eteƒe nɛ zi gbɔ zi eve, ɖe ale si eya hã wɔ mi la teƒe. Kplu si me wòkua ha ɖo na mi la, miku eƒe teƒe eve nɛ. Mina wòakpe fu, eye wòafa konyi ale si dze ɖe eƒe atsyɔ̃ɖoɖo kple agbeɖuɖu vivivo la nu, elabena egblɔna na eɖokui ɖaa be, Fianyɔnue menye le afii, Nyemenye ahosi o, nyemaxa nu akpɔ o, ale fuwɔamenu siwo nye dɔléle, nuxaxa kple dɔwuame aƒo ɖe edzi le ŋkeke ɖeka me. Woatɔ dzoe wòafia keŋkeŋ, elabena Aƒetɔ Mawu, ame si drɔ̃ ʋɔnui la, ŋusẽtɔ wònye. Ne anyigba dzi fia siwo wɔ ahasi kplii, eye woɖu agbe kplii, kpɔ dzo si le efiam la ƒe dzudzɔ wòle tutum la, woado ɣli afa avi ɖe eŋu. Woanɔ adzɔge ʋĩi le vɔvɔ̃ na fu si kpem wòle la ta, agblɔ be, Ao! Ao! Wò du xɔŋkɔ, wò Babilon ŋusẽtɔ, gaƒoƒo ɖeka pɛ ko wotsɔ drɔ̃ ʋɔnu alea? Asitsala gã siwo le anyigba dzi la hã fa avi. Fa konyi kplii, elabena ame aɖeke megaƒlea eƒe adzɔnuawo o. Adzɔnu siawoe nye sika, klosalo, kpe xɔasi kple adzagba. aklala biɖibiɖi, avɔ ʋɛ, seda kple awu dzĩ. Bubuwo hãe nye ati ʋeʋĩ ƒomeviwo katã, nu siwo katã wokpa kple nyiɖu kple ati xɔasiwo, nu siwo katã wowɔ kple gadzẽ kple gayibɔ kpakple kpe xɔasi. Adzɔnu bubuwo hã ganye ati ʋeʋĩ si woyɔna be sinamon, ami ʋeʋĩ kple lifi, kotoklobo, wain, nuɖami, wɔ memi, lu, dɔwɔlawo, amisisi, aƒemelãwo, sɔwo, tasiaɖamwo, kluviwo kple keke ame ƒe agbe gɔ̃ hã. Asitsalawo gblɔ be, Nu nyui siwo wò luʋɔ dina la bu ɖe wò vi. Wò kesinɔnuwo katã kple wò atsyɔ̃ hã bu. Magakpɔ wo akpɔ gbeɖe o. Asitsala siwo zu kesinɔtɔwo to nu siawo dzadzra me la anɔ tsitre ɖe adzɔge ʋĩi tso egbɔ. elabena wole vɔvɔ̃m na fu si kpem wòle la. Woafa avi, afa konyi kple ɣli agblɔ be, Ao! Ao! Du xɔŋkɔ, du si woɖo atsyɔ̃ na kple aklala biɖibiɖiwu, avɔ dzĩ biɖibiɖiwu kple awu dzĩ, du si wodo sika kple kpe xɔasiwo kpakple adzagba na lae nye si! Kesinɔnu siawo katã zu nu gbegblẽ le gaƒoƒo ɖeka pɛ ko me. Tɔdziʋumegãwo katã kple mɔzɔlawo Tɔdziʋukulawo kple ame bubu siwo katã ɖoa tɔdziʋu ta si to ƒu dzi la tsi tre ɖe adzɔge ke, eye wofa avi kple ɣli esime wokpɔ du si le dzo bim la ƒe dzudzɔ. Wolɔ kewɔ kɔ ɖe tame, fa avi hefa konyi gblɔ be, Babaa! Babaa ko woado na du xɔŋkɔ sia! Afi siae tɔdziʋuwo kpɔ nu tso eƒe kesinɔnuwo me le ɖe. Ezu aƒedo le gaƒoƒo ɖeka pɛ ko me. O dziƒo, mi ame siwo ŋu wokɔ, mi ame dɔdɔwo kple mi Mawu ƒe gbeƒãɖelawo. Dzi nedzɔ mi be wohe to na du sia alea, elabena Mawu drɔ̃ ʋɔnu hebu fɔe ɖe nu si wòwɔ ɖe mia ŋu la ta. Tete mekpɔ mawudɔla ŋusẽtɔ aɖe wòtsɔ kpe si le abe te gã aɖe ene la hedae ɖe atsiaƒu me gblɔ be, Alea woatsɔ Babilon-du la axlã ɖe anyii, womagakpɔe akpɔ gbeɖe o. Kasaŋku, saŋku, dzẽ kple kpẽ magaɖi le eme o azɔ o. Womegale aɖaŋudɔwɔla aɖeke hã kpɔ ge le eme o. Nenema ke womagase wɔ tutee ƒe ɖiɖi o. Akaɖi hã magaklẽ o, eye ŋugbetɔ kple srɔ̃a ƒe gbe magaɖi le eme o gbeɖe o, elabena wò asiƒlelawoe nye xexeme ŋusẽtɔwo, eye nètsɔ wò afakaka ble dukɔwo katã. Babilon dua mee wokpɔ Mawu ƒe gbeƒãɖelawo kple ame siwo ŋu wokɔ la ƒe ʋu le. Menye woawo tɔ ɖeɖe ko o, ke wokpɔ ame siwo katã wowu le anyigba dzi la ƒe ʋu hã le afi ma. Nyaɖeɖefia ta wuiasieke. Esia megbe la, mese gbe aɖe abe ameha gã aɖe ƒe gbe ene le ɖiɖim le dziƒo le gbɔgblɔm be, Mikafu Mawu, agbexɔxɔ, ŋutikɔkɔe kple ŋusẽ nye mía Mawu la tɔ. Edrɔ̃a ʋɔnu nyateƒetɔe, eye wòtsɔ afia dzɔdzɔe. Ebu fɔ gbolo si gblẽ anyigba dzi kple eƒe ahasiwɔwɔ la hebia hlɔ̃e, elabena eyae wu eƒe subɔlawo. Wogado ɣli ake be, Mikafu Mawu! Gbolodua ƒe dudɔ la anɔ tutum ayi dziƒo tegbee. Ame tsitsi blaeve vɔ neawo kple nu gbagbe eneawo de ta agu na Mawu, ame si bɔbɔ nɔ fiazikpuia dzi, eye wogblɔ be, Amen! Mikafu Mawu! Tete gbe ɖi tso fiazikpui la gbɔ be, Mikafu mía Mawu la, mi esubɔlawo katã, mi ɖevi kple ametsitsi siwo katã vɔ̃nɛ. Emegbe gbe aɖe ɖi. Ele abe ameha gã aɖe ƒe ɣlidodo alo tsitsetse gã aɖe ƒe ɖiɖi alo dziɖegbe sesẽ ene. Wòle gbɔgblɔm be, Mikafu Mawu, elabena Aƒetɔ mía Mawu, Ŋusẽkatãtɔ la le fia ɖum. Mina míakpɔ dzidzɔ adoe ɖe dzi atsɔ bubu nɛ, elabena alẽvi la ƒe srɔ̃ɖeŋkekenyui la ɖo, eye srɔ̃a dzra eɖokui ɖo vɔ. Wotsɔ aklala biɖibiɖi wu si le dzo dam la nɛ be wòado, elabena aklala biɖibiɖi nye nu si ɖea ame siwo ŋu wokɔ la ƒe nu dzɔdzɔe wɔwɔ fiana. Azɔ mawudɔla la gblɔ nam be, Ŋlɔ ɖi be, Woyra ame siwo wokpe be woava alẽvi la ƒe srɔ̃ɖenuɖuƒe. Egagblɔ nam be, Mawu ƒe numenya tututue nye sia. Tete medze klo ɖe eƒe afɔ nu be masubɔe. Ke egblɔ nam be, Mègawɔ nu ma o. Subɔlawo ko nye kple wò kpakple nɔviwò siwo le ɖase ɖim le Yesu ŋu la míenye. De ta agu na Mawu ɖeɖe ko, elabena ɖase si woɖina le Yesu ŋu lae do ŋusẽ Mawu ƒe gbeƒãɖelawo. Esia megbe la, mekpɔ dziƒo wòʋu ɖi, eye sɔɣi aɖe le dzedzem. Ame si bɔbɔ nɔ edzi la ŋkɔe nye nuteƒewɔla kple nyateƒetɔ. Edrɔ̃a ʋɔnu dzɔdzɔe, eye wòwɔa aʋa le dzɔdzɔenyenye nu. Eƒe ŋkuwo le abe dzo ƒe aɖe ene, eye fiakuku geɖewo le ta. Woŋlɔ ŋkɔ aɖe ɖe eŋu si ame aɖeke menya o, negbe eya ŋutɔ ko. Edo awu aɖe si wonyrɔ ɖe ʋu me. Eŋkɔe nye Mawu ƒe Nya la. Dziƒoʋakɔwo do aklala biɖibiɖiwu dzadzɛ ɣiwo eye wole sɔ ɣiwo dzi kplɔe ɖo. Aʋaɣi ɖaɖɛ aɖe le nu si wòatsɔ atsrɔ̃ dukɔwoe. Aɖu wo dzi kple gatikplɔ. eye afanya nu kple Mawu Ŋusẽkatãtɔ la ƒe dziku kple dɔmedzoe, abe ale si wofanyaa wain le wainfianu me la ene. Ŋkɔ si woŋlɔ ɖe eƒe awu ʋlaya kple ata ŋu lae nye Fiawo ƒe Fia kple Aƒetɔwo ƒe Aƒetɔ. Emegbe la, mekpɔ mawudɔla aɖe le tsitre ɖe ɣe ŋkume. Edo ɣli sesĩe yɔ xe siwo katã dzɔna le yame la gblɔ be, Miva loo, Miva ƒo ƒu ne miaɖu Mawu ƒe fiẽnuɖuɖu gã la. Miva ɖu fiawo, aʋafiawo, asrafowo, sɔwo kple sɔdolawo ƒe ŋutilã, ame sia ame tɔ ko, ablɔɖemewo kple kluviwo, ametsitsiwo kple ɖeviwo siaa ƒe ŋutilã. Tete mekpɔ lã la kple anyigbadzifiawo kpakple woƒe aʋakɔwo ho aʋa ɖe sɔdola la kple eƒe aʋakɔwo ŋu. Woɖe aboyo lã la kple aʋatsogbeƒãɖela si wɔ nukunuwo. Nukunu siawo wòtsɔ ble ame siwo ŋu lã la ƒe dzesi le kple ame siwo subɔ eƒe nɔnɔmekpakpa la lae. Wotsɔ lã la kple aʋatsogbeƒãɖela la ƒu gbe agbagbee ɖe dzota si me dzokpewo le bibim le la me. Mamlɛawo ya la, wowu wo kple yi si do tso sɔdola la ƒe nu me, eye xewo katã ɖu woƒe ŋutilã ale si woate ŋui.

Azɔ la, mekpɔ mawudɔla aɖe wòle ɖiɖim tso dziƒo, eye wòlé aʋlimesafi kple kɔsɔkɔsɔ titri aɖe ɖe asi. Elé ʋɔdriba la, da xoxo si li tso blema ke la. Woyɔnɛ be Abosam kple Satana. Mawudɔla la blae da ɖi be wòanɔ anyi ƒe akpe ɖeka. Etsɔ ʋɔdriba la ƒu gbe ɖe aʋlime, tu nu ɖe nu goŋ, eye wòtsɔ nu tre nu tre nu. bene magakpɔ mɔ akplɔ dukɔ atre azɔ o, va se ɖe esime ƒe akpe ɖeka la nade. Esia megbe la, ele be woaɖe gae ɣeyiɣi kpui aɖe. Emegbe la, mekpɔ ame aɖewo wonɔ anyi ɖe fiazikpui aɖewo dzi. Wona ŋusẽ ame siawo be woadrɔ̃ ʋɔnu. Mekpɔ ame siwo wowu elabe woɖi ɖase le Yesu kple mawunya la ŋuta la ƒe luʋɔwo. Ame siawo mede ta agu na lã la alo eƒe nɔnɔmekpakpa o, eye eƒe dzesi mele woƒe ŋgonu alo asi ŋu o. Wogbɔ agbe eye woɖu fia kple Kristo ƒe akpe ɖeka. Ame kukuwo ƒe tsitretiti gbãtɔe nye sia. Ame kuku mamlɛawo ya megbɔ agbe hafi ƒe akpe ɖeka la de o. Ame siwo kpɔ gome le ame kukuwo ƒe tsitretiti gbãtɔ sia me la, Mawu yra wo hewɔ wo kɔkɔe. Ku evelia mekpɔ ŋusẽ ɖe wo dzi o.

Azɔ ne ƒe akpe ɖeka la de la, woaɖe Satana tso gaxɔ me, ado go aɖable dukɔ siwo le xexea me ƒe dzogoe eneawo katã dzi, siwo nye Gɔg kple Magɔg la, aƒo wo nu ƒu hena aʋawɔwɔ. Wosɔ gbɔ abe ƒuta ke ene, wozɔ to xexeme bliboa me, eye wova ɖe to ɖe ame siwo ŋu wokɔ kple du lɔlɔ̃ la, ke dzo ge tso dziƒo va fia wo keŋkeŋ. Wotsɔ Abosam ame si ble wo la ƒu gbe ɖe dzota si me dzokpewo le bibim le la me. Afi siae wotsɔ lã la kple aʋatsogbefãɖela la ƒu gbe ɖo va yi. Woawɔ funyafunyawo le afi sia zã kple keli tso mavɔ me yi mavɔ me. Azɔ la, mekpɔ fiazikpui lolo ɣi aɖe, eye ame aɖe bɔbɔ nɔ edzi. Anyigba kple dziƒo bu ɖa le eŋkume, eye teƒe megali na wo woanɔ o. Tete mekpɔ ame kuku geɖe, amegãwo kple ame gblɔewo siaa, wotsi tre ɖe fiazikpuia ŋgɔ. Agbalẽ aɖewo le ʋuʋu ɖi. Wogaʋu agbalẽ bubu aɖe hã, eye enye agbenɔlawo ƒe agbalẽ. Wotsɔ nu si woŋlɔ ɖe agbalẽawo me la drɔ̃ ʋɔnu ame kukuawo ɖe woƒe nuwɔna nu. Atsiaƒu ɖe ame kuku siwo le eme la ɖe go, eye ku kple tsiẽƒe hã ɖe asi le ame kuku siwo le wo me la ŋu. Azɔ wodrɔ̃ ʋɔnu ame sia ame ɖe nu si wòwɔ la nu. Emegbe wotsɔ ku kple tsiẽƒe ƒu gbe ɖe dzota la me. Dzota siae nye ku evelia. Ame sia ame si ƒe ŋkɔ womekpɔ le agbenɔlawo ƒe agbalẽa me o la, wotsɔe ƒu gbe ɖe dzota la me.

Esia megbe la, mekpɔ dziƒo yeye kple anyigba yeye, elabena dziƒo gbãtɔ kple anyigba gbãtɔ nu va yi, atsiaƒu hã megali o. Tete mekpɔ Yerusalem yeye, du kɔkɔe la ɖi tso Mawu gbɔ le dziƒo gbɔna. Woɖo atsyɔ̃ nɛ nyuie abe ŋugbetɔ si wodzra ɖo na srɔ̃a ene. Azɔ mese gbe gã aɖe tso fiazikpui la gbɔ gblɔ be, “Kpɔ ɖa, Mawu ƒe nɔƒe le amegbetɔwo dome azɔ, anɔ wo gbɔ, eye woanye eƒe dukɔ. Mawu ŋutɔ anɔ kpli wo, eye wòanye woƒe Mawu. Atutu aɖatsi ɖe sia ɖe ɖa le woƒe ŋkume. Ku maganɔ anyi o. Nenema ke nuxaxa, avifafa kple vevesese hã maganɔ anyi o, elabena nu siwo nɔ anyi gbã la nu va yi. Tete ame si bɔbɔ nɔ fiazikpui la dzi la gblɔ be, Kpɔ ɖa, megbugbɔ nu sia nu wɔ yeyee. Egagblɔ hã be, Ŋlɔe ɖi, elabena nyateƒenyawoe eye woate ŋu aɖo dzi ɖe wo ŋu. Egblɔ nam be, Nu sia nu de azɔ, nyee nye gbãtɔ ganye mlɔetɔ, gɔmedzedzea kple nuwuwua. Ame si tikɔ le wuwum la, mana ti si naa agbe lae tso vudo si dzina ɖaa la me wòano femaxee. Ame sia ame si ɖu dzi la, nu siawo asu esi. Manye eƒe Mawu, eye eya hã anye vinye. Ke vɔvɔ̃nɔtɔwo, Dzimaxɔsetɔwo, ŋunyɔnuwɔlawo, amewulawo, matrewɔlawo, afakalawo, trɔ̃subɔlawo kple aʋatsokalawo katã ya la, woakpɔ wo tɔ gome le dzota si me dzokpewo le bibim le la me. Esiae nye ku evelia. Azɔ mawudɔla siwo tsɔ kplu adre siwo yɔ taŋ kple fuwɔame adre mamlɛawo la dometɔ ɖeka va gbɔnye hegblɔ nam be, “Va ne mafia eŋugbetɔ si nye alẽvi la srɔ̃ wò.” Gbɔgbɔ la ɖo menye, eye mawudɔla la kɔm yi ɖe to kɔkɔ gã aɖe dzi. Efia Yerusalem, du kɔkɔe lam, wòɖi tso Mawu gbɔ le dziƒo gbɔna. Ele keklẽm kple Mawu ƒe ŋutikɔkɔe, eƒe keklẽ le abe kpe xɔasi tɔxɛ ene. Ele abe yaspis kpe ene, eye eme kɔ abe ahuhɔ̃e ene. Gli kɔkɔ titri ƒo xlãe, eye agbo wuieve le gliawo ŋu. Mawudɔla wuieve le agboawo nu. Woŋlɔ Israel to wuieveawo ƒe ŋkɔwo ɖe agboawo ŋu. Agbo etɔ̃ le ɣedzeƒe, etɔ̃ le dzigbeme, etɔ̃ le anyigbeme, eye etɔ̃ le ɣetoɖoƒe hã. Gɔmeɖokpe wuieve li na dua ƒe gliawo. Eye woŋlɔ alẽvi la ƒe ame dɔdɔ wuieveawo ƒe ŋkɔwo ɖe wo dzi. Mawudɔla si ƒo nu kplim la lé sikanudzidzeti si wòatsɔ adzidze dua, eƒe agboawo kple gliawo ɖe asi. Dzogoe ene li na dua, eye eƒe axawo ƒe didime kple kekeme sɔ. Mawudɔla la dzidze dua kple eƒe nudzidzeti la, eye wòkpɔ be axa ɖeka didi agbadro ƒe akpe ɖeka alafa atɔ̃. Dua ƒe didime, kekeme kple kɔkɔme sɔ. Mawudɔla la dzidze gli la hã. Eya kɔ mita blaade le nudzidzenu si ŋu dɔ wɔm wòle la nu. Kpe si wotsɔ ɖo gli lae nye yaspis, eye wotsɔ sika nyuitɔ si me kɔ abe ahuhɔ̃e ene la tso du la ŋutɔe. Wotsɔ kpe xɔasi ƒomevi vovovowo ɖo atsyɔ̃ na dua ƒe gliwo ƒe gɔmeɖokpeawoe. Gɔmeɖokpe gbãtɔ nye kpe si woyɔna be yaspis. evelia nye sarfir, etɔ̃lia nye halkedon, enelia nye smaragdɔ, atɔ̃lia nye sardonik, adelia nye sardis, adrelia nye krisolit, enyilia nye beril, asiekelia nye topas, ewolia nye krisopras, wuiɖekɛlia nye hiakint, wuievelia nye ametist. Du la ƒe agbo wuieveawo nye adzagba wuieve, Adzagba blibo ɖeka wotsɔ wɔ agbawo dometɔ ɖe sia ɖee. Dua ƒe ablɔ nye sika nyuitɔ sɔŋ, eye wokpɔa nu toa eme abe ahuhɔ̃e ene. Nyemekpɔ gbedoxɔ aɖeke le du la me o, elabena Aƒetɔ Mawu, Ŋusẽkatãtɔ kple Alẽvi la nye eƒe gbedoxɔ. Ɣe alo ɣleti mehiã le dua me o, elabena Mawu ƒe ŋutikɔkɔe nye eƒe kekeli, eye Alẽvi la nye eƒe akaɖi. Eƒe kekeli mee dukɔ siwo le xexea me la le azɔ. eye anyigbadzifiawo atsɔ woƒe kesinɔnuwo ava mee. Womatu dua ƒe agbowo le ŋkeke me o, eye zã mado le eme akpɔ o. Dukɔwo atsɔ woƒe atsyɔ̃ɖonuwo kple kesinɔnuwo ava dua mee, ke nu makɔmakɔ aɖeke mage ɖe dua me o. Aʋatsokalawo kple ŋukpenanuwɔlawo manɔ eme o, ame siwo ƒe ŋkɔ woŋlɔ ɖe Alẽvi la ƒe agbalẽ si me woŋlɔ agbenɔlawo ƒe ŋkɔ ɖo la koe anɔ eme.

Mawudɔla la fia tɔsisi si me tsi naa agbe lam. Tsia me kɔ keŋkeŋ abe ahuhɔ̃e dzadzɛ tɔ ene, eye wòle dodom tso Mawu kple Alẽvi la ƒe fiazikpui la me hele sisim to dua ƒe ablɔtitina. Ati si naa agbe la le tɔsisi la ƒe go eveawo dzi. Etsena ɣleti sia ɣleti. Eƒe aŋgbawo nye dɔyɔgbe na dukɔwo. Womagakpɔ busunu aɖeke le dua me o. Mawu kple Alẽvi la ƒe fiazikpui anɔ eme. eye eƒe dɔlawo ade ta agu nɛ. Woakpɔ eƒe ŋkume, eye eƒe ŋkɔ anɔ woƒe ŋgonu. Zã megale dodo ge o, eye akaɖi alo ɣe ƒe keklẽ mahiã wo o, elabena Aƒetɔ Mawu la lae nye kekeli na wo, eye woaɖu dzi tso mavɔ me yi mavɔ me. Azɔ la, mawudɔla la gblɔ nam be, nyateƒe nyawoe eye woate ŋu aɖo dzi ɖe wo ŋu. Aƒetɔ Mawu, ame si tsɔ eƒe gbɔgbɔ la na eƒe gbeƒãɖelawo la, dɔ eƒe mawudɔla ɖa be wòaɖe nu siwo le eme va ge kpuie la afia eƒe dɔlawo. Kpɔ ɖa, megbɔna fifi laa. Mawu yra ame siwo lé nya siwo woɖe gbeƒãe le agbalẽ sia me la me ɖe asi. Nye Yohanes nyee nye ame si se nu siawo eye mekpɔ wo. Esi mese nu siawo eye mekpɔ wo la, medze klo ɖe mawudɔla si ɖe wo fiam la ƒe afɔ nu be made ta agu nɛ. Ke egblɔ nam be, “Mègawɔ nu ma o. Subɔlawo ko nye kple wò kpakple nɔviwò siwo nye Mawu ƒe gbeƒãɖelawo kpakple ame siwo katã ɖoa to nya siwo le agbalẽ sia me la míenye. De ta agu na Mawu ɖeɖe ko. Azɔ mawudɔla la gblɔ nam be, Mègaɣla nya siwo wogblɔ ɖi le agbalẽ sia me la o, elabena nu siawo le eme va ge kpuie. Ame si wɔa nu vɔ̃ɖi la nenɔ nu vɔ̃ɖia wɔwɔ dzi ko, ame si wɔa ɖinu la nenɔ ɖinuwɔwɔa dzi ko, ame si wɔa nu dzɔdzɔe la nenɔ nu dzɔdzɔe wɔwɔa dzi ko, eye ame si le kɔkɔe la neyi edzi wòanɔ kɔkɔe ko. Yesu be, Kpɔ ɖa, megbɔna fifi laa, mehe nye fetu gbɔnae. Maxe fe na ame sia ame ɖe nu si wòwɔ la nu. Nyee nye gbãtɔ ganye mlɔetɔ, gɔmedzedzea kple nuwuwua. Woyra ame siwo nya woƒe awu ʋlayawo bene woana mɔ wo woaɖu ati si naa agbe la ƒe tsetse eye woato agboawo nu age ɖe dua me. Ke dua godo nɔlawo nye avuwo, afakalawo, matrewɔlawo, amewulawo, trɔ̃subɔlawo kple ame sia ame si lɔ̃a aʋatso eye wòkanɛ. Nye Yesu ŋutɔe dɔ nye mawudɔla ɖo ɖa bene wòaɖe gbeƒã na mi ne hameawo nase. Nyee nye David ƒe ke kple eƒe dzidzimevi tututu. Nyee nye ŋukeɣletivi keklẽ la. Gbɔgbɔ la kple ŋugbetɔ la gblɔ be, Va! Mina ame sia ame si see la nagblɔ be, Va! Ame sia ame si tsikɔ le wuwum la, neva. Ame sia ame si le tsi si naa agbe la dim la, neva xɔe no femaxee. Nye la, mele gblɔm na ame sia ame si se nya siwo woɖe gbeƒãe le agbalẽ sia me la be, ne ame aɖe tsɔ nane kpe wo la, Mawu atsɔ fuwɔame siwo woŋlɔ ɖe agbalẽ sia me la akpe eƒe fukpekpewoe nɛ. Nenema ke ne ame aɖe ɖe nane le nya siwo woɖe gbeƒãe le agbalẽ sia me la me la, Mawu mana eƒe asi nasu nu nyui siwo woŋlɔ ɖe agbalẽ sia me la dzi o. Makpɔ gome le ati si naa agbe la me o. eye makpɔ gome le du kɔkɔe la hã me o. Ame si le ɖase ɖim le nu siawo ŋu la gblɔ be, Ɛ̃, megbɔna fifi laa. Amen. Aƒetɔ Yesu va. Aƒetɔ Yesu neve amewo katã nu.